ничә гасыр ярларына тулып, сабыр гына аккан Казансу кечерәеп калган. Суы кимек. Чикләре тар. Бик тар. Ямансу. Чуерланган кирмән ташын юып, төпкеленә сырын сеңдергән тарихыбыз ачылсынга дипме? Казансуның суы кимегән. Яманнарын гына язма, Хода. Яланнарсың кемнәр кулында. Хәтта елга ярык санайган, кимсетелгән кирмән буенда. Яр буенда уйга батып йөрим. Казансуның төбе күренә. Тар үзәнле халык түгел лә без. Болай булу тиеш түгел лә. Мин ышанам. Кайтыр әле язлар. Үзәннәр бит әле кипмәгән, ярлары бер тулыр, ташкын булыр, җимерелер. дамба, киртәләр. Татарстан, кече ватаным син. Зур ватаным минем Дәште Кыпчак. Хан, солтаннар бездә гаскәр, гаскәр. Ил нужасы хәтсез, кочак, кочак. Ватанымны йөрәгемдә йөртәм, анда сорнай уйный, дерли учак. Әләмнәре буй җитмәслек биек, Адәмнәре баш бирмәстәй уйчан. Татарстан, кече ватаным син! Зур ватаным, чиксез татар иле! Хыялымда тау силләре ургый, дүнгәләкләр куа дала җиле. Ватанымны күңелемдә саклыйм. Юк үзәге аның һәм юк чиге! Кай тешенә бассам, шунда мәркәз. Хәр мәхлукка җитеш, сые, җиме. Утлый анда куйлар, елкылары, шаулый иген, исә саба җиле. Җир суының, урман, кырларының Киегенең җирдә юктыр тиңе. Татарстан, кече ватаным син. Ачуланма, офыкларың чикле. Зур ватаным татар җиһаныдыр. Хөррияте Галәмнәргә тикле. Җан касәсе тулып ташумы бу? Юлыктыммы төпсез коега, Күк капусы кинәт ачылдымы? Шигырь арты шигырь коела. Шигърияттән мөлдерәмә күңел Түгелер күк ташып, ярыннан. Бәгыремне кат-кат телгәли дә, Тып-тып саркып тама җанымнан. Тамаң җаннан уй, хис, фикер булып, мизгел, сурәт булып, я кинә, сәйлән сыман тезелешә сүзләр. Куя алмыйм йомгак хатимә. Язам, сызам, ярсыйм, дулкынланам, кайнап чыгып, тынсыз каламын. Җан сүрүем айкап, өзгәләнәм, куырылам, көям, янамын, Чыбыр тиргә батам, аннан туңам, Җылы эзләп шашам, сызланам, Уйсыз, моңсызларны тетеп тиргим, Гамьсезләрне күреп кызганам. Җан саркыткан хисләр каләмемнән Гөрләвектә яга кәгазьгә. Язганнарым сөю, соклану да, Нәсыйхәт тә кайчак, вәгазь дә, Кисәтү дә, гар дә, гаҗизлек тә. Нинди генә төс юк аларда. Уй-фикерләр галәмнәрне урый. Һәм сыена кайтып талларга. Шигыремдә черкиләрем филдәй, арысланнар! Песи сыңары, ишек алдындагы тавыкларым бөркет сыман оча югары, нинди генә төскә буямыймын, һәммәгезгә таныш җирләрне, дуслаштырам кайчак дошманнарны, милләтләрне, хәтта илләрне. Ярсып түгеләм дә, тынып калам. Нокта куйгач, укып юанам. Шундый әсәр яза алырмын дип, кем соң әле, имеш. юраган. Аннан илһамланып, кабат язам, язам, язам, язам туктамый. Язам, чөнки язар сүзләр хәтсез. Язам, чөнки язмыш тукмалый. Бу дөньяда үлем белмәс ике чыдам хәтәр бар. Берсе Колорадо корты, икенчесе татарлар. Чукындырып карадылар, чукынмады чукынчык. Күрше бакчаларга качты, мөхаҗир булып очып. Иман канатларын йолкып, телен тешләттерделәр, атын хуҗалыкка алып, үзен кешнәттерделәр, телен тешләп түзсә түзде, маңкорт ясап булмады. Бәрәңгедән аерсалар сукты ала бутаны, ассалар да, киссәләр дә бу халык булды чыдам, сабырлык, түземлекләрдән Һич аермады ходам, тешләүченең теше сынды авызлар ирде пешеп, батыручы үзе чумды, туңдырган бетте өшеп, агу сибеп йөрүчеләр үзләре агуланды. Колорадо корты, татар, барыбер исән калды. Һәр туар таң тоташ борчу, әрнү. Һәр килер көн җан өшеткеч кайгы. Имин ил көн теләп, Керәм төнгә, хәере белән көтәм туар таңны. Кем баласы янә гаип булган, кемнең ярсып әрнер җан ярасы. Кемгә кояш сүнгән мәңгелеккә, мәңгелеккә байган кем кояшы. Ал офыкка баккан ак өметен җуйган кайсы ана бу таңнарда, офык сызыгында Ни кызара? Хәсрәт уты вә кан буталган ла. Шул офыкка багып, күзләренең нурын җуйган тагын күпме ана! Төсе качкан, йөзе сулган шушы аналарны уйлап, йөрәк яна. Ул аналар мал, дан өмет итмәс, иткәннәре исә ана түгел. Ата, ана, кеше исеменә тап төшмәсен диеп сызлый күңел. Дансыз үлем һәм хурлыклы гомер Кичермәскә иде. Кичермәскә. Дөнья бәлки бер ярлыкар безне безнең кулдан үтеп өлгермәсә.